Amber Heard leh Johnny Depp te kum sang ni sawm paruka an inthen khan Amber hian khawvel mak ti em em mai turin a pasal hlui hian amah sawisa thinah leh tawngkam chhe tak tak hmanga an khum thinah a puh khat atang khan tun thleng hian an inkar boruak a buai zual tulh tulh mai a. Hetih karah hian Amber zawk hi tanin a lut mai thei dinhmunah a ding mek a ni. International Business Times, April sanghnih sawmhnihin a report danin, a Kuamen changtunu hi a pasal hlui a puhna evidence ama duh danin a lo siam rem a nih chuan kum thum chhung tan inah a tan phah thei dawn a ni. A chhan chu a pasalin kut thlak thinna a puhna hi Johnny Depp hian dik lo taka intih hmingchhiatna a ni tiin court-ah a khin let vang a ni. Amber hian kut thlak a nih thinna finfiahna tur Document phek zathum chuang zet leh a pem leh duklanna thlalak thenkhat court-ah a thehlut a, nimahsela thu thar lo irh chhuak atangin heng evidence hi ama duh danin a lo siam rem niin a lang tlat a. Johnny Depp laka thubuai a theh luh atanga a lan danin Amber hian The Late Late Show with James Corden sangni sawm panga ah a inlan hma zanin a mit ko pahnih a duk tih a sawi a. Mahse, The Blast ten court document thenkhat an nei ah chuan Amber stylist, Samantha Macmillan chuan hetih lai hian Amber hmaiah emaw, taksa peng dang hrim hrima duk, pem, pilh, kak leh hliam eng mah hmuh tur a awm lo tiin a nem nghet ve leh tlat thung. Amber hian dawt a sawi tihna em ni le? Amber Heard leh Johnny Depp te hi an innei rei lem lo hle mai a. An inthen chhan boruak ber chu Johnny Depp nu thi mai tur chungchangah an intih buai vang a ni. Johnny Depp fate Jack leh Lily Rose te chuan an pi thi mai tur bulah Amber hi awm ve lo turin an duh a, hei vang hian an nupa in nasa takin an inhnial buai phah a. Amber sawi danin Depp hian a iPhone in Amber hmaiah a vawm fuh a ni. Johnny Depp nu thih hnu ni hnihnaah Amber hian court-ah inthenna a theh lut a, a bul hnaia kal phal lo turin a dil tel bawk a ni. Amber leh Johnny Depp te dan hmanga inbeihna pui tak maiah hian an evidence thehluh thenkhat te chu an pahnihin hau leh insual lai recordings te, tharum thawhna nen inzawmna nei thei text message te leh an intihbuai zawh tawh hnua an bungrache thlalak te a ni. Court documents atangin Amber hian Depp hi sakawlh tiin a sawi a. An inneih chhung khan Amber hian a pasal lakah tharum a thawh ve chin tho tih chiang takin phangam chiah bik lo mah sela, amah zawk hi kut tuartu ang zawkin in lantir a tum tlat a. Thlasawm pariat an inneih chhungin a pasal kut tuar fo thin angah a insawi tlat a ni. Washington Post hnenah hemi chungchang hi sawiin, Hetiang hian hmelhriat lo inti ve se chuan mi aa tihna a ni mai, a ti a. Inchhunga kut tuar thin te tana ding chhuak tu ka ni tawh. Hetianga ding chhuak ngam hmeichhia te chunga midang te thin urna pawh ka tawng vek tawh, tiin Johnny Depp hming ziak lang lo mahse amah a sawina a ni tih a chiang hle thung. Sangni sawmpakua, March, khan Depp hian beilet vein a nupui hlui lakah hian civil lawsuit a theh lut a, dollar million sawmnga phutin amah timual phauhah a puh a ni. He lawsuit hi Amber Heard legal team te chuan Nawl turin court deal mah se court hian a lo pawmsak thung a, dan leh hrai hmanga inbaihna, legal battle, hun duh rei tak kan hmu ngei dawn e. Anmahni in court pawn lamah inremna siamin an lawsuit te an hnuk kir leh a nih ngawt loh chuan chanchin thar an nei zeuh zeuh reng dawn a nih hmel khawp mai. Thlahnih nu May Sanghnisawm pakua khan a lawsuit ah ziak langin Depp chuan a tan hlauhawmin Amber hi a awm thin mai bakah vawikhat phei chu Zu leh damdawi a ruih laiin amah ngei pawh tharu min a bei tih a sawi a, thil chi hrang hrang hmangin ka taksa leh ka lu ah min vawm. Bottle rit tak tak te, bur ruak, sathau khawnvar alh lai te, TV remote leh rawng bur hmang te in na takin ka inhliam phah, a ti a. Tum khat phei chu Amber-in a vawmna keh themin a kut zung ṭanghmawr hliamin a pun nasa hle tih a sawi bawk. Amber ve thung chuan amah a intipal a nih thu a sawi ve thung. Amber-in bang i hnek vang tiin a sawi a. Ni e, keimah intihliam angin min sawi. Johnny Depp lawsuit ah hian an inneih hnu lawkah Amber hi mipa dang, billionaire, Tesla leh SpaceX CEO Eon Musk nen inngaizawngah a puh bawk a. Johnny Depp nen an inthen hnu lawkah Amber leh Eon Musk te hi an inkawp zui ta reng bawk a. A nupui hluin a puhna vang hian mi tam takin an en dan a danglam tawh thu sawiin Depp hian a puh hmingchhiat avangin Pirates of the Caribbean-ah Jack Sparrow role pawh a chan phah a, hei bakah a career tan a pawi hle a, heng vang hian dollar million sawmnga pe turin a phut a ni. Amber kut a tuar ve thin tih finfiahna turin Johnny Depp hian darthlalang keh sawm thlalak an inneih hnu thlakhatna ah Amber-in a vawmvanga a keh leh, A taksa leh hmai, a duk leh pilh vel thlalak a theh lut ve bawk a, an inbei tawk vel hle a ni. Heta tang hian Dep lama mi tam tak an tan phah a, heng zingah hian a fate nu, a nupui hlui, kum sawm pali zet a lo kawppui tawh thin Vanessa Paradis pawh a tel a ni. Actress, musician leh model Vanessa hian thu chhuah siamin, Amber Heard-in mipui hriatah Johnny-a'n kut thlak thin anga a sawi hi kum li chhung zet chu ka lo hre ve tawh. Hetiang mi hi Johnny dik tak ka hriat kha chu a ni thei lo. Kum tam tak ka lo hriat tawh atangin thlarum thawh thin leh an cheh tak a ni ka ti ve thei lo, a ti a ni. De Blas che sawi danin Amber hi dawt sawi hmang a ti bawk a, heng thuthang dik lo tak tak vang hian a tuar nasa hle tih ka hmu a, a career pawh a tih chhiat sak a, mi tam takin heng thu dik lo hi an awih tlat vangin. Tiin Vanessa chuan a sawi bawk. Tin, Johnny Depp-a bialnu hlui. Buiwana rider pawhin Amber-in Jenny chungchanga sawi chu a mipa lo hmangaih thin leh a awmpui thin mi zelet ling thawk a ni a lo ti ve bawk. Amah Jenny Depp hmangaihtu-te chauh a lam chang an ni lo a, Amber Heard hmelhriat-te pawh Jenny Depp lamah hian an chang a ni. Laura Devenier, Amber Heard interior decorator hlui leh a thianni bawk chuan De Blas-in court document an neiah Amber hliam vawikhat mah a hmuh ngai loh thu a sawi a. Hmuh theih khawpa hliam neih anga a insawi lai vel pawh hian Liam a hmu ngai lo tih a sawi bawk a ni. Amber Heard-in Mehni sawmhnih pakhat, Sangni sawm paruk-a kut a tawrh thu a sawi chu a thiannu hian ti hian a sawi a. Kut tuar anga insawi lai vel hian taksa hliam, senval, duk, vung, kak, pilh emaw engmah hmuh ka nei lo hrim hrim. Amber-in hliam vawi khat mah ka hmu lo. Amahin kut tuar nasa viau anga a insawi chung pawh hian a ti a ni. Hei bakah hian Amber Heard hian a hnuai thawk te tawngkam che tak tak hmanga a tawng khum lai a hriat thu a sawi bawk a ni. Johnny Depp legal team te chuan an defamation lawsuit ah hian Amber hian hliam tuar anga lang turin a inchei chawp a ni an ti a. Amber hian Johnny-a'n amah hmuh theih loh nan khapna, restraining order, a duh vang a ni an ti bawk. Johnny Depp hian midang nen inhnial buai changin buaina chhuah belh zel a duh loh avangin a inthiar fihlim mai thin a ti a. Sanghnih sawm pali tawp emaw sanghnih sawm panga tir lam khan Amber nen hian private jet ah an chuang dun a. Amber hi thinrim takin tawngkam chhe tak takin a tawngkhum thu a sawi a, tawngkam mai duh tawk lovin a hmaiah a hnek zui ta mawlh mawlh a. Awmhlat tumin thlawhna bedroom lamah a luhsan a, mahse Amber hian zui lut ve zelin a hmaiah leh a luah a va hnek a. Depp chuan. Ka nem sawn a, lukham ka la a, bathroom ah lut in ka inkalh khum tlat a, thawhna kan chuan chhung zawng, bathroom ah chuan ka mu a ni tiin a sawi chhuak a ni. Tunah chuan ka hre chiang tawh, ka nuna lak theih awm zawng zawng min lak sak turin a lo kal, a la bang zawng tunah tihchhiat a tum mek a ni, a ti bawk. Deb hian The Sun's publisher, News Group Newspaper, NGN, bakah The Sun's executive editor, Dan Button te April sang hnih sawm pariata an article tih chhuah avangin a khing bawk a. He article ah hian Depp hian Amber nen an inneih laiin a nupui hi nasa takin kut a thlak thin tih a chiang hle a ni tih an ziak a. He thubuai hi tun July niriat sang hnih sawm hnih khan High Court London ah a vawikhatna atan rel a ni a. Hetah hian Johnny Depp leh Amber Heard te hi an kal ve ve a. Hemi ni a thil thleng pawimawh zual te en lawk ang. Witness statement ah Depp hian. Amber hi fing pha kar tak leh nun rawng tak tiin a sawi. Recording transcript chhiar chhuah niin hetah hian Heart hian Depp hi ka naute tia ka vin kut a thlak zui nghal. Depp hian Heart emaw a thiante zinga pakhat tu emaw an khumah a ek thu a sawi a, heta tang hian inthen pawh a duh ta nghal a, Heart erawh chuan an infiamna chi khat a ni, a ti thung. Depp lawyer hian pawisa vang a ni lo, a hmingchhiatna siam that leh tumna vang a ni, a ti. Heart hian heng thawntute hi a phuah chawp a ni tiin an inhnial. Court-ah hian Depp hian a zu in leh kum rei tak damdawi a lo tih tawh chungchang a sawi a, marijuana, cocaine, LSD, magic mushrooms leh doctor chawh damdawi te an ni. NGN lawyer chuan The Suns-in Depp mi ze dik tak an lo ziah kha a dik deuh vek a ti bawk. Heart thupuangtu in an tan hma in statement a siam a, Heart hian an inkar boruak kalsan a duh tawh a, mahse court ah a chanchin a sawi chak awm loh ber ber sawi turin hnuh luh a nih thu a tarlang. An inkar boruak an recordings neih ringawt pawh ngaihthlak tur tam tak awmin transcript pawh chhiar tur a awm teuh bawk, tun atan chuan duhtawk leh phawt mai ila. Channel la subscribe lo ten min lo subscribe ve ngei ula, share, like leh comments te kha tin Milarte News Partner Zopro Channel hi khawngaihin lo tlawh ve in lo subscribe ve bawk ula, videos hmuhnawm leh bengvar thak tak tak upload thin a ni. Amber Heard leh Johnny Depp te hian thiam an inti ve ve a. An chungchangah chanchin thar lo awm apiang, hrilh hriat vat che u kan lo tum dawn nia, chuan nang tu ngei tan zawk le, comments lamah aw.